Awle thlirtu te che bei leh vek u le. Tun tumah chuan story a tak ngei a thil thleng chanchin kan ngaithla ve thung dawn ang a. Tunan chanchin kan ngeihthlak tur te hi nupa an ni a. Miin luahin an khawsa ve tawk tawk a. He thil a thlen lai vel hian an inneihna pawh a la rei lutuk lo. Fa an nei lo va, an pa hi taxi driver niin mi inluahin an khaw sa a. An inluah lai mek hi an luahna a la rei lo va, thil eng nge lo thleng tawh tih lam pawh engmah an hre hran lo. An pa hi taxi driver a nei vangin lawngranna tur a hmuh chang chuan zanah haw loh chang a nei zeuh zeuh a. An nu hi amah a a riah a ngaih chang a awm fo thin. Mahse hemi tuma an inluah hi chuan engmah an la tawng lo va, zanah light an off vek thin a. An pa a haw tlai deuh chang chuan an nu hian kawngka nem hawn thei in a dah mai thin a, an pa lo haw hma chu sitting room lam chu light a off ngai lo. An pa hian a rawn haw hunah a off mai thin. A taxi khalh atanga a hlawh chhuah chu an ei ber a nia. Tichuan thu khat chu a tih dan ngai teh bawkin a hnangai taxi service tur chuan a chhuak leh a. Tlai a haw hun thinah pawh chuan a haw mai ta lova. A hnu deuhah chuan an nu phone chu a rawn ri ta ral ral mai. a pick up nghal vat a, an pa chuan lawng ranna tura hmuh vanga a haw tlai tur thu a rawn hrilh ta a. Zan a lo ni a, an pa chu engtikhun a haw tur nge tih pawh hriat a nih loh vangin zan dang ang thovin a lo mutsan leh mai a. Kawngka nem hun theihin a dah a, an pa la haw lo vangin sitting room lam pawh light on chungin a mutsan a. Zan dar hnih bawr vel a ni tawh ang. An mutna room lam erawh chu a off thung. Kawngka chu pawn lam atangin a rawn innem hawng ri ta rak mai le. Zan danga an tih thin dan ang bawkin sitting room lam chu a rawn off a. An nu bulah chuan a mu ve leh nghal mai a. An nu chu tihharh a hlauh vang nge a kai tho hran lo. Mahse a nupui chu a lo la muhil lova An pain a be miah lo le. Chutia ngawi renga a rawn mu ta mai chu mak a ti deuh a. Mahse lawngran a nih vangin a chau a nih dawn hi tiin ngaih tha takin biak pawh be chuang lo chuan a mut ngaiin a mut chhunzawm ve mai a. Chutia a rawn mut atanga reilo teah chuan an nu phone chu a rawn ri leh ta ral ral mai le. Phone chu a han en a. An pa a lo ni reng mai. Call chu rang takin a pick up a. An pa chuan rawn biain, Zanina, a lo haw hman loh tur thu a rawn hrilh ta mauh mai le. A bula rawn mu kha an pa a lo ni aw zawng lo mai. Muang changin hawi phei a, a va en de de a, mahse light a thim avangin engmah a hmu chiang thei lo. A hlau lutuk chu rang takin pawnah a tlan chhuak ta a. A tukah chuan an pa pawh a lo haw ve ta a. Zan lama thil thlen dan zawng zawng chu a hrilh a, mak an ti dun hle a, an thenawmte hnenah pawh chuan thil thlen dan chanchin zawng zawng chu an hrilh a. An inluah chanchin pawh chu an zawt chiang ta nghal a, an thenawm te chuan an inluah chanchin chu lo hrilhin an luah hma hret hian vai pakhat a lo inaw hlum thu te, thawm a tam thin dan te leh a hran nasat dan te an lo hrilh a, an hlau thar leh hnuhnawh a, hemi ni atang hian an insawn chhuak ta nghal a ni.